Co forget omyero kigol lyeleko ci kiyik ki nyig nyim madwong ki becen adek nyig nyim keken ma opong kacel ki oywec kiwek forget omak oywec i cinge pi yot tutwal me cito golo mere lyel pa forget doko ci timo yik ki doco mono famili ki gang aye twero timo gin enoni. Pien ka pe luneko anywa calo en Jeneral Temagi kacel ki Meja Ojwiyo-gi-ni gubibedo ka nywaro dano gang kenyo. Gubibedo ka nywaro dano i Acholi, gubibedo ka medde ki neko nek me nyong. Iti nenone? And this is the only way ma wan watwero punishing ki jo ma ginekowa, gitamo ni ginekowa me nyong nyo ginekowa me cobo mitigi. Iti nenone? Kom bedo aculiko weng gingeyo ka maleng ni General Otema laneko. Kom bedo aculiko weng ngeyo ka maleng ni General Otema gin ki Ojwio gin aye gu planning me neko Forget me lubo order pa Museveni. me lubo miti pa Museveni ki Rwandese Tutsi. Rang gine ginongo pol kare ko ducu gineko lutino Acholi. Gimito gimed rank onyo rwomgi mwony niwok ki i neko forget. Man eni lok malit tutwal dok lok marac tutwal ma omyero wan Acholi ko ducu wanenu solution. Pien bedo lit ka latim bal pol kare goes unpunished, or go unpunished. Lit tutwal, ngat ma otimo bal omyero ki punishing pi balle. En bal mukene i Uganda dong pe watwero punishing ni wok ki i cik. Pien ni Ka i kot, Utebagi gin ki Museveni gi gubiloyo wako. Ka i muduku, gitye o kede. So Acholi dong kombedi gilworo Utemagi ki jo ma gitye ki muduku ki Museveni gi ni gilworo gi o calo obibi. Dok tye me miyo tutwal me lewic ka in itye latela onyo in itye Ngat mo ma tye calo latela ni kilwor in alwora calo opipi. Latela omyero pe kilwor alwora. Latela omyero obed ngat ma tye coco, ngat mo keken twero rwatte kede. En aye oweko gang pa Acholi, gang pa Rwot pe ki celo ki wall fence. Gang pa Rwot bedo open pien gang pa lwak. Gang pa latela pa lwak pe ki celo ki wall fence, bedo open. Latela bene omyero dano aye lwak aye omyero ogwoki, ento pe latela omyero obed ka kanne akana ca ducu. Co owiny lok ka ni oti kwede. Man aye kit ma Acholi giyiko ki yik, wayam con. ma lubbe ki tekwaro. Man aye kit ma Acholi giyiko ki yik pi dano ma kineko oneka kakar onyo kineko me anywa onyo kineko me nyong. Co Acholi omyero kinen yo mo kiken ma pe ocwalo kare malac forget kigol loko kiyik kidojo kiyik ki oywec ki nyig oywec muromo icinge kiyik ki nyig nyim muromo kit becen adek kit gunia acel pien teke kiyiko forget ki nyig nyim kic ye oyec oyweco biyweyo famili pa Otemagiro kacel ki forget ki famili pa Meja Ojwiyo weng forget ki nyig nyim ma kiyiko kede ka kiyiko ki nyig nyim dano obito i dog gang enoni ma paka wang ma oromo nyig nyim. Yes, eni aye omyero ki punishing jo ma gineko nek alac. Pi nek en aye obedo bal madit loyo ducu. Pe tye bal ma i lobo kany ma dok dit loyo neko dano. Rac dong loyo ka ineko dano kaka kuman. Rac dong loyo ka gineko dano akaka kodi pa deled lukak yomegi-ni. Hmm? En oweko dano calo jami orwo temo wa i caa-ni dek nyuto ka lyel pa lukak yombe. Pe myero ni kinge lyel pa lukak yombe ka ma giyiko iye pien gingeyo ni lupala bek gubiyiko yik gubiyiko yik me culo wang kwo. Pien i Acodi kiwaco ni lato owot ki wiye, ka kiyiko ki oyec kiyiko ki nyig nyimgi, en aye kiwaco ni lato omyero owot ki wiye. Dok man aye bene en tyen lok ma oweko kigolo.

Ci dong en jo ma guneko okoya, ganggi dong pe kiyweyo, lutino tye i bab pe, dano tye ka to cawa weng ki nino ducu ki to ret. En oweko dano calo lutemagi ki Museveni-gi gukette ki tam ni kit i ngo omyero kigol Okoya-ko kiyik kidoco. en man doki kigolo okoya ni wek kiyik kidoco Museveni doki ni pop ki yat dok bolo yat toki bur pa okoya me nyuto kwerene ni wek dong family ne ki nga ki luwote mukene pe gumedde ki to. Ka in ingeyo ni to lit, ci pingo in ineko dano pa luwoti? Ka idek ni lutinoni pe oto nyo pe obabbe, ci dong in ineko lutino pa dano pingo? Co, wuyiny yo mo keken, Acholi awaco dok anwoyo, kiyiny yo mo keken me golo forget ki yik ki doco. Forget must be rebutted and kiyik i kit pa Acholi, i kit me culture pa Acholi me colo kwo. Pi neko anywa ki neko alany eni ma otemagi kacel ki Meja Ojwiyogi ni, ka pe kitimo kumeno gubibedo ka medde ki neko neko anywa. omyero kinen yo mo keken me punishing nyo me culo kwor i kom jo ma gineko innocent people dano ma pe gubalo wa balgi kong inen ka ma Uganda dong odwogo lok ma odwogo ka kede lobo bwolo ka in iwaco en bal pa luneko calo otemagi ki ojwiyogi-ni gicako buri ni in bene gibiyinyi me aneka. Bedi wai gin pe to ba. Bedi wai lutinogi pe to. Bedi wai wadigi pe to. So actually jo ma neko wan omyero wan acako dwarogi. Jo ma gidwarowa wan bene omyero wacak odwaro gin kacel ki danogi. Pien mujinga pe bedo i ngeti cawa weng. En yo me lweny dwong. Yo me lweny pe muduku keken. Yo me lweny pe AK47 keken. Omyero kiyiny yo weng me lweny i kom jo ma tye ka nekowa. I kom jo ma tye ka nekowa labongo bal. Aloko man ducu pi lit ki jami maraco ma tye ka timme i lobo Acholi. Aloko man pi lit pa lutinowa ma kitye ka kitye ka nekogi i cold blood nyo kitye ka nekogi me anywar nyo me nyong me cobo miti pa Rwandese Tutsi. Lwonga ni His Excellency Daniel Soka.